уонна хотугу аҕыйах ахсааннаах норуоттар кыһалҕаларын чинчийэр институт научнай үлэһитигэр Васильева Надежда Матвеевнаҕа. Үтүө күнүнэн дьулуйаах кыттааччылара! Бу бүгүн бүгүн эһиэхэ сахалыы таба хоруйу туһунан үлэһиннэриэх быһаарабын. Бу туһунан мин саха суруйааччыларыгар уонна сахалыы тыллаах бэчээт үлэһиттэригэр, ону эргэ саха тылын учууталларын сиэстэригэр эмиэ таба суруйуу туһунан билиһиннэрбитим. Оттон биһиги бары билэрбит курдук, бу икки тыһыынча уон биэс сыллаахха ахсынньы үрдэки күнүгэр Саха Республикатын бырабыыталыстыбатын уурааҕынан сахалыы таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылалара бигэргэммиттэрэ уонна онно олоҕуран отут икки тыһыынча кэриҥэ тыллаах сахалыы таба суруйуу туолдьута бэчээттэнэн тахсыбыта. Бу быраабылалары туолдьуту хат бэлиэн оҥорор эрэдээксийэлэр хамыыһыйа икки тыһыынча уон икки сыллаахтан саҕалаан үлэлээбитэ, отдет киһилээҕитэ манна оҕо хамыыһа чилиэннэрэ бааллар. Бу үлэлиирбитигэр биһиги түөрт сыла быһа курдук үлэлээтэхпит дии. Түөрт ыннытахха мунньах ыытыллыбыта уонна бу үлэлиирбитигэр биһиги көннөрү хантан эрэ булан ылан тыллары тылдьыкка киллэрбит буолбакка, бу научнай төрүккэ олоҕуран, сахалыы бу академическай картотека матырыйаалын туһанан, икки тыһыынча үс сылтан саҕалаан сахалыы тыллаах хаһыаттары чинчийэн көрөн, онно тыллар хайдах туттуллалларын, ханнык тыл хото киирбитин көрөн, ол барыйаанын көрүммүт биһиги бу тылдьыкка киллэрэ сатаабыппыт. Оттор топография быралата диэн, биллэн туран бу туох эрэ научнай принципке олоҕурар буоллаҕа дии. Биһиэнэ буоллаҕына бу принциптэрбит тылы биирдик суруйуу, тыл тыыннаах сокуонугар суругу-бичиги бас бэриннэрии, орфография судургу буоларын түстүүр диэн принцип анал оннук. Онон бу сахалыы таба суруйуу сүнньүнэн үс биринсипкэ олоҕурар. Бэнедика биринсибэ диэн биһигини бары билэбит. Бу биринсип саха орфографиятыгар өрүү да сүрүннүүр. Морфология биринсибэ диэн тыл этиллиитин тутуспакка уопсай халыыбы тутуһан суруйуу диэн, сытаата биринсибэ диэн саха тылыгар нууччаттан киирии тыл олоҕун нууччалыы суруйуу диэн. Онон тылбыт киһитин дьэбиир сылаах быраабылларга биһиги элбэх тыл наһаа элбэх буолбакка, көҕүрэтии, кэккэ көҕүрэтии олоротуу киллэриллибитэ. Онно мин бүгүн барытыгар тохтообокко оттон саамай билэргэ наадалаах диэмин боппуруоса тохтуубун. Төрдүн биирис нүөмэрдээх быраабыла бу туохтууртан даҕааһыны үөскэтэр гар сыһыарыы биллэригэр ө аһаҕас кэнниттэн гэр, ө аһаҕас кэнниттэн гыр буолар диэн Быраабыла баар этэ, онон кэдэгэр-мэтэгэр, үллэгэр, мөтөҕөр, бөлтөҕөр, көппөҕөр диэн буолуохтаах диэн. Бу икки тыһыынча биэс сыллаахха хаһаҥа ылыллыбыт быраабыла этэ. Ол гынан баран, саха тылыгар аһаҕас дорҕоон, бүтэй дорҕооҥ аһылыгы ылыыра үгүс, онон биирдэ эһэ бу пууҥҥа киирбитэ. Манна биир халыыпка киллэрэргэ баҕарбыт иһин кыаллыбат курдук, ол иһин ону аахсар хамыыйа бу быраабыланы устары наадалааҕынан аахпыта. Маннык сыһыарыылаах тыллар суруллуулара сахалыы таба суруйуу тылдьытынан сүрүннэнэр. Оттон уларытыылартан холобурдаатахха, бэһис нүөмэрдээх быраабылаҕа мурун ый дорҕоонноох Мурун ый дорҕооно ый букванан бэлиэтэнэр диэн, манна биһиги туорааһын быһыытынан аньыы, буруй диэн тылы киллэрбиппит. Тоҕо диэтэххэ, оттон айыы уонна аньыы диэн мурун ый дорҕоонноох этиллэрэ арахсар суолтатынан, онуоха буллаҕына аньыы диэн тыл туорааһын быһыытынан дорҕоонноох суруллар уонна онтон үөскүүр аньыы, буруй, аньыы, кэйии, Аньыылаах аньыылан, аньыырҕа аньыырҕааччы, аньыы-хара курдук тыллар эмиэ тылдьыкка киирдилэр. Сүүрбэ алтыс нүөмэрдээх быраабылаҕа, бу билигин сүүрбэ үс нүөмэрдээх, туораһан быһыытынан сүллүүкүттэр, түөкүттэр, күлүкээттэр диэн тыллар эбии киирдилэр. Бу тыллар дорҕооҥноох суруллаллар. Оттон нуучча тылыттан киирии тыллары таба суруйуоруу да мөккүөрдээх. Ити боппуруоска хамыыһыйа эмиэ үөрэтэн көрөн баран, ити эппитим курдук, хаһыаттар тылларын чинчийэн баран, эспэримиэн быһыытынан бу ылыллыбыт киири тыллары барыйааннаан суруйууну тохтоттубут. Ол курдук түөртүн алтыс нүөмэрдээх, билигин түөртүһүн үһүс нүөмэрдээх быраабыла, онно иккис пуун уһуллубута, онон нуучча тылларын барыйааннаах суруйуу тохтонон турар. Хамыыһыйа сахалыы хаһыакка, бэчээккэ бу киири тыл барыйаана эппитим курдук ханныга ордук баһыйарын уонна туттулларын, киэҥник норуокка тарҕаммыт өттүн, саҥарар саҥаҕа, сурукка-бичиккэ туттулларын учуоттаан ити сахалыы барыйааннаах үрдүн тылдьыкка киллэрбитэ. Итинэн сибээстэн биһиги бу араас кэккэ чинчийилэри ыытабыт, ол курдук ангыата толортордубут саха тылы тыллаах үлэһиттэргэ уонна саха тылын учууталларыгар толорторобут, сахалыы тыллаах хаһыаттары чинчийэбит. Ону таһынан бу саха көрдөрөр иһитиннэр хампаанньа тиитэрин нөҥүө үлэлиибит. Онон билигин чинчийии аһылгыы бара турар. Бу биһиги быраабылабыт хайдах олоххо киирэрин чинчийэбит. Онтон ити таарыйахтан аһардахпына бу Иван Егорович Алексеев алпаабытыгар механыахпар киэн дьүүлгэ таһааран уопсастыбаннас дьон-сэргэ дьон сахалыы суруйар дьон санаатын истиэххэ баар эбит диэн санаалаахпын. Баһыыба.